Сез хаман да ботинкагыз зур булса, эченә кәгазь тутырасызмы? Алайса без сезгә киләбез. Бөтен дөньяга танылган беренче татар стилистлары, дустым Эмджи Байрамо. Узи Сабиро. Тегелгән дөнья тапшыруы. Тегелгән дөнья, тегелгән дөнья. Әйдә син дә Дуслар, ә тегелгән дөнья тапшыруның спонсоры Азнакай шәһәрендә урнашкан хатын-кызлар киеме магазины Апакай. Апа, апа кем килә анда? Кыдагый, No. кайнана, No. бианай. Юк инде. Апакай. В точку.

Киенә беләләр. Минем анда җөргән бар, бер генә шәрәкче дә күрмәдем, барысы да киенгән. Браво. Браво, дуслар, кулларны чабыйк әле үзләренә, молодцы. Кайчагында шундый сүзләр әйтеп куясың, просто үл дә кит ау. Просто әстәгфируллайшн. Әле мин сине Бразилиянең башкаласы Рио де Жуларио дип торам. Энджи,

Ну, Чаллыда минем Энджи икәнне белсәләр, точно бәреп үтерәләр. Карале, ә син нигә үзи? Ә, беләм, үзи автоматы, әйме, бер сөйли башласаң, та та та та та та та туктатып булмый. Прикольно, ну юк. Алайса медицинский аппарат үзи хөрмәтенә. Син бөтен якты, эчке дөньяңны халыкка ачып күрсәтмәкче буласың, да? Прикольно, ну юк. Ни өчен мин дуслар үзи? Потому что минем әтием үзбәк. Да ладно. Угу. Хөрмәтле дуслар, ә инде безнең тегелгән дөнья тапшыруның икенче спонсоры, үзебезнең Казанда урнашкан Вьетнам базары Тититипитот. Гафу итегез, менә бай берничә сум тора. Ти-ти-ти питот. Ә менә монсы. Ти-ти-ти питот. Ана тегесе. Три-ти-ти-ти. Ничә? Три-ти-ти-ти. Ничә дисез? Уфалла ярат. Ти-ти-ти питот. Хөрмәтле дуслар, ә яңа елга таба безнең скидкалар рәхим итегез һәм бөтен әйбер булачак. Ватим тот.

Тфу-тфу-тфу, күз тимәсен. Прикольно. Алайса сиңа срочно минем дә магазиннарга кереп чыгарга кирәк. Исеме АШБ. Ансы нәрсә була инде? Амин шулай булсын, прикинь. Туры килгән. Логично. Дуслар, ә без үзебезнең тегелгән дөнья тапшыруына һәр вакытта да гади генә егетләрне чакырабыз да.

Килеп җиттеңмени инде? Энджи, это ужас. Бу кеше просто как будто арматур кисәге йоткан да шулай җөри. Юк, ярай йөрү, Энджи, син монда чырайны кара әле. Монда бит мәңге таң атмаган. Моның чырае әйме? Как будто Тимаев белән Уразова аның песи кырында видео төшергәннәр. Белмим, кыяфәт как будто Уникста концерттан соң урамга чыккан һәм машинасы юк. Динар. Йөргәндә иң мөһиме менә катып тормаска кирәк, от души. Менә карале миңа.

Таң атканда Дубравушка урманына чык та штаныңны төшереп кырмыска ясына утыр. Ана эрерәк кырмыскалар эләккән һаман җибәрми. Августта утырганы. Ладно, бер шыл байда синдән дә кеше ясарбыз. Башлыйк әле менә шушы матур сары жилеттан. Жилет лучше для мужчины нет.

Фу, Узи, ну син же скачок вообще. Син аны ачуланганда хотя бы исемен әйт инде, мин бит үз өстемә алам. Мин әйтәм, зря чәчне күтәргәнмен, олень булып күренә башлады бугай. Мин әйтәм, нәрсә шул кадәр шипушит иткәнмен, мин нигә акырра бу? Аякны бала җеннәре каплап бетерде. Нәрсә? Тю, йоттыңмы, Йомран? Ки давай. Пока абыең таптамады. Дуслар, ә безнең тапшыруның тагын бер спонсоры, Чистайда агызылган ир яңа энергетический напиток Фанфурик. Фанфурик бер очрашу үзе бер гомер. Перед употреблением проконсультируйтесь у специалиста. Энджи, кил монда. Карап торам, минем вообще гениальный бер фекер.

Күз алдына китер, кулында бәләкәй генә матур гына сучка. И аның бу йөзе сизелмәячәк. Нормально. Супер. Только хәзер этләр не в тренде, аларны берәү дә күтәреп җөрми. Нәрсә тәкъдим итәсең? Хәзер вообще башка җәнлек күтәреп җөйләр. Берәсен килсә, Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич Минихановның инстаграмына кер дә кара. Әне. О май гад! Бу бит кәҗ бәтие! Нәгүзә. Так что, дустым, синнән бер бәрән. Ну елма инде бераз. И вообще, җый әле бу корсагыңны, тазарып беткәнсең дуңгыз урынына. Хәзер таза кешеләр не в моде. Торасың монда бүкән кисәге, шулай бит? Динар, әз генә үз өстеңдә эшләргә кирәк хәзер бит, кроссфит, фитнес, бассейн, бөтен мөмкинлекләр бар. Диета кебек әйберләр белән әзрәк дуслашырга кирәк. Работай над собой, Колобокның двоюродные. Ужас, Энжи, син аның янында просто дюймовочка. Әйдә әле без аңа берәр костюм кигереп китик әле. Давай, у меня прикольный пиджак.

С добавлением яшь Борчаковова. Ой, дуслар, карагыз әле ничек менә кеше үзгәрә. Әзрәк җылмайса еще немножко. Вообще. Стиль, дуслар, питрәч басуында кукуруз чәчәк ата. Менә кукурузның җөннәре дә булды. Һәм соңгы штрих. Ни булды? Оят. Маникюр эшләмәгәнмен бит. Вау! Динар синме соң бу? Мин Динар түгел, мин Диего. Алкышлар, алкышлар, дуслар. Шушы гади авыл егетеннән дә мачо ясадык. Сезнең өчен топ журналы бардылар стилист мирового класса Энджи Байрамо. Узи Сабиро. Гади генә киенмәгез. Тектереп киенегез. Тегелгән дөнья